Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law. Ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong ye, re a go bua ka sengwe mo molaong se se bitswang prescription. Mme re a go remelela mo sengweng se go teng acquisitive prescription. Mo ke tsetana ya ntlha ga re bua ka kgannye ya prescription-e mme ebile mo tsetaneng ya bobedi re tabe re bua ka selo se go teng extinctive prescription mme pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno ke kopa go tsenya kitsiso Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tswelela ka kgatiso ya tsatsi jeno, acquisitive prescription ke ga motho e le gore dithuto e nna tsa gagwe ka ntlha ya go heta ga nako. Dithoto ga ke raya dilo tse di kgonang go suta mo go teng movable property le dilo tse di sa kgoneng go suta tse di tshwanang le lehatshe. Mme gore motho go te ke ene mongwe wa dilo tse, go na le dilo dingwe tse di tshwanetseng go supiwa. Selo sa ntlha ke gore o tshwanetse gore a bo a ne a tshwere kana a dirisa dilo tse tse a batlang gore go te ke tsa gagwe dingwaga tse masome a mararo mme a se dirisa yana kana a se tshwere yana a sa tsenngwe dikgoberego ke ope o tshwanetse gore go nne le mo go teng nec v nec clam nec precario Ngvi o tewa gore selo se o se tshotse ebile a se tsere a ne a sa kgothokgotsha ope. Kore a se tshwere hela kana o ka tswa na a se hilwe mahala tsa tanki kana a se setse mo tseleng kana mo nageng. Mo ga Neklam, gone e le gore motho o o dirisa selo se o tshwere selo se mo phatalatseng mongwe le mongwe o mmonang o itse gore e selo se ke sa ga bonolo sala ka se dirisa ko gore ga a hithe sepe Nektrikari yo gone e be e nna gore Motho wo selo se o se tshwera se dirisa jaana mo phasalatseng mme ebile ga gona ope o kileng a tla ko go ene a na le kgang e tsetsepetseng a leka go supa gore selo se ke sa gagwe ha ke ha sekai gongwe motho a le mo nageng a ba sela kgomo kana tse pedi dikgomo tse di sena manyena di sa jesiwa o mang di sena tshipi a ba a di tsaya dikgomo tse be di tswelela di nna di tsala di tsala go sena opo o reng hewe ke kgomo ya me sepe ngwaga tse masome a mararo e be di heta ga di sena go heta yalo mongwe a ba ta re ee o itse gore keng dikgomo tse di tsetseng dikgomo tsa ga go ne e le dikgomo tsa me Ha nka supa gore nnyaa ke setse dikgomo tse mo nageng ne di sena manyena ne di sa jesiwa o mang o sena tshipi ebile ke ntse ke di tshwere ngwaga tse di eh, masome a mararo kana go heta mang le mang o ne a itse kgannye di tsetse dingwaga di ntse di heta jaanong ke kgonne go supa gore le ga ke di setse mo nageng jaana E nnile tsa me ka ntlha ya go tsamaya ga nako gone mo ga acquisitive prescription mme ebile jaaka ke buile e kgona go diragala mo go tsa lehatshe mme go tshwanetse go lemoga gore ga go tla ko go tsa lehatshe Ga o kgone gore o bo o tsaya lehatshe le ka acquisitive prescription ga e le gore ke la goromente kana ke lehatshe la semorage ke sone le bona nako tse di hetang goromente a kgona go thubela bo maipahela dintlo kana ba ka bo ditsha tsa semorahi le bone ba ntsha batho mo um ditsheng o tshwanetse gore ga o bo o re golomo go e nnile ga gago ka ntlha ya go heta ga nako o bo o kgona go supa gore o ne o sa itse gore mongwe wa selo se ke mang ka lehatshe ga le gatisiwa yana kana le gatisitswe o kgona gore o bo o ye ko go ba deeds registry Kana o ya ko go ba ka boditsha tsa semorahi ba land board gore o bone gore ga ke le ko bolebelebe setsha se ke sa gamang ka jalo o dira gore kgang e ya go hiwa um lehatshe ka ntlha ya tsamao ya nako acquisitive prescription E nne dingalo. Ke solegela ga le anyile sengwe se se mosola mo kgatisong e mme ke kopa gore le rate le subscribe gore ga ke tsenya kgatiso e e tang e be le itsisiwe ke tla le bona mo kgatisong e e tang go siame